Dyma ni, Super NT. A ti fewn y bocs, dyma fe. Es i am y fersiwn D, achos fi'n credu mae'n edrych yn... Wel, mae fe'n neis a dwi... E- oedd e just yn gallu ffitio os chi gyda fe, gyda'ch pethau eraill. Mae fe'n edrych yn um, proffesiynol. Na, ddim proffesiynol, ond mae jyst gyda drychiad hyfryd, rwy'n credu. Felly chi'n gallu gweld, mae dyma'r uh, slot chi'n gallu rhoi yr uh, SNES e cartridges mewn, a wedyn mae um, HDMI port fyna a pwer fyna. Wrth gwrs, ni'n gallu dangos chi hwnna'n fwy clir. Dim bydd arbennig o ffansi fyna. A wedyn, beth sydd yn neis iawn am yr analog Superenti yw chi'n gallu defnyddio'r um, controllers greiddiol. Felly, mae dy fi'r controllers greiddiol fan hyn. Yn dangos i chi. Felly, os chi'n gweld fan hyn. Um, mae'r y yn amlwg achos fi wedi defnyddio green screen. Um, chi gweld, mae hwnna'n edrych yn droloiw. Ond mae fe'n gret achos dwi'n gallu just plygio hwnna syth mewn a mae fe'n perffaith. Felly, ie, yeah, o, o ran golwg y peth, hapus iawn. Mae, mae, pwys, mae pwysau iddo fe, Felly, mae fe'n teimlo fel c- rhywbeth o safon, a mae'r darnau yn cadarn. Yym, mae fe'n plastig, ond plastig eitha caled, felly bydden i ddim yn poeni bod hwn yn mynd i cael ei torri. Yym. A ie. Felly, y reswm nes i mynd a oedd, oedd e ddim, oedd e ddim yn rad os chi'n meddwl am beth yw e, ond um, mi just dangos i chi. Felly, cant... Ti ddim yn gallu gweld yr un treloi yna. um, 189.99 doleri Os dwi'n symud e draw dim bach. Dyma'r un es i am, yr un di. di. Um, a mae hwnna gyda'r holl um, trethi a am um, cael e fan hyn, achos ma- o cwmni o America ma analog. Fi'n credu dath ei rhywbeth fel 174 pint. A dyw hwnna ddim yn cynnwys unrhyw controller na unrhyw beth arall. Ma', m- d- yn y bocs, o chi'n cael y cable pŵer, just micro USB, a cable HDMI. Felly, a hwn. Oedd na, um, ie, yeah, dyna ni. Felly, ond o'n i'n o'n i'n ffain achos oedd dyfu ddigon o controllers o'n i'n gallu ddefnyddio rai greiddiol a dyna sut dwi'n teimlo um, os chi'n mynd i chwarae a, a buddsoddi cymaint mewn system fel hwn chi'n mynd i cael y controllers greiddiol ty beth felly ie yeah. dwi'n Um, achos cyn prynu hwn hefyd, oedd dyfu'r SD to SNES, e a ho mae hwn yn fath o Everdrive cartridge sy'n galluogi chi i roi, mae hwn yn 32 GB, os fi'n gallu gweld yn gyflym, a SanDisk Ultra, Felly, dwi'n defnyddio hwnna wedyn i roi'r holl casgliadau, ROM hacks, popeth ar, um, ar hwnna. Ond beth sy'n ffantastig fan hyn yw, fel mis ar ôl i hwn cael ei rhyddhau, mae yna slot fan hyn lle chi'n gallu rhoi SD card eich hunain. Felly, naeth rhywun um, wneud mod a chi'n gallu newid y firmware a wedyn um, mae ma modd jyst rhoi y SD card mewn fan hyn um, ychwanegu'r firmware arbennig a wedyn chi'n gallu jyst wneud y syth o fyna ond achos oedd dyfu'r SD to SNES a ma fe'n gweithio'n dda iawn um, boi o'r Ukraine fi'n credu, Wcrania o'r enw Crix sydd wedi uh, sy'n cynhyrchu'r lot o'r Everdrive cartridges. Felly, um, a maen nhw'n gweithio'n ffantastig. A mae'n neis i gael rhywbeth mewn o ran y drychiad. I fi, mae'n edrych yn well cael e rhywbeth tu fewn. Achos os bydde just hebddo fe, Sa fe'n edrych rhywun peth yn enwedig os chi'n chwarae fe. Cymaru hwnna gyda gyda fe mewn. A mae'n edrych yn fwy ddiddorol i fi yn ty beth. Um, felly, na i sbonio chydig o be, wel, like dangos i chi beth sy'n digwydd os chi ddim yn rhoi'r SD to SN yes, a os ych chi just yn prynu fe fel y mae cynta, a wedyn na i symud ymlaen at um, sut mae fe'n chwarae gyda yr SD to SNES, e Everdrive cartridge, ac, ac yna na i ddangos chi cwpl o pethau eraill mae'n gallu wneud hefyd. Felly, ni'n troi hwn ymlaen. Cael... O gadw. Felly, dyma ni. Just...

bo chi'n gallu jyst rhoi SD card mewn iddo fe a chwarech holl casgliad neu llyfrgell cyfan o gemau SNES fel na. Um, neu chi'n gallu jyst... Os oes gyda chi um, cartridges greiddiol SNES, wel chi'n gallu jyst rhoi nhw syth mewn a byd nhw'n gweithio'n ffantastig. Ond hefyd, Maen nhw gyda'r consol wedi um, yn barod tu fewn y consol. Mae Super Turrican Director's Cut a Super Turrican 2. Felly, oedd hwn yn fersiwn o ddim di cael ei ryddhau. Um, Thanks, Gina. So mae'n yn neis bod nhw'n rhoi rhywbeth ychwanegol unigryw i chi. Right, so dyna'r Dyma'r Director's Cut fersiwn yma. Chi'n gweld na. Yn edrych. Okay. Felly, o... Dwi ddim yn person sy'n hoffi chwarae llawer gyda'r setup a, a beth, beth chi um, sut mae fe'n edrych a popeth. Dwi jyst eisiau un chwarae fe, felly mae'n edrych y gorau mae'n gallu bod. A dyna ni. Ond os ni'n mynd fan hyn mewn i'r gosodiadau, chi'n gallu wedyn, chi'n gallu newid yr resolution, Felly, os chi eisiau chwarae... Dwi'n chwarae fe nawr ar monitor sydd yn gael fi chwarae uh, 1080p. Ond um, chi'n gallu newid hynny. Mae'n i chi. So ma, ma nhw'n opsiynau eitha neis i gael. A wedyn... A mae'n neis bod yn... A mae'n adnabod beth yw... Mae'r monitor yn gadael chi chwarae mewn. So, maen nhw'n eitha clyfar. Um, just dwi'n mynd mas o hwn. A... Neu gweld, but I'm cancel. So, fyn hyn nawr, chi gyda'r opsiynau o chwarae gyda'r faint yr, y ratio. So, graddfa mae'r uh, game yn cael ei chwarae. Felly, mae hwnna'n opsiwn really nice. So, mae Yn saith, gallu cael e un i un, fel greiddiol. Dwi, fel arfer, dwi'n mynd am yr opsiwn yna, achos dwi ddim yn hoffi gweld y sgrin yn cael ei ymestyn gyda'r gemau yma. Um, yeah, chi'n gallu chwarae wedyn gyda Lichter. Um, so, So, mae ma lot o waith di mynd mewn i hwn i dewis yr opsiynau gorau a beth mae ma pobl eisiau. Um, scalers wedyn. Uh, so dwi ddim, dwi ddim fel arfer yn hoffi'r scalers, A mae yna un opsiwn, X-rays, pwy bydde eisiau chwarae fe fel na, sa'n siŵr, ond mae fe'n diddorol bod yr opsiwn yna ar gael. Um, a wedyn scanlines, mae hwn yn rhywbeth, dwi ddim really yn defnyddio nhw, ond I rai bobl, maen nhw'n hoffi'r edrychiad gyda'r scanlines achos maen nhw'n atgo mae'n atgoffa nhw o pan o'n nhw'n chwarae fe ar y hen CRT, y catod ray tube teledis hen o'ch chi'n cyffwrdd a cael static o, felly... Ie. Yeah. A na i just mynd mewn, nôl mewn i'r gêm i just dangos, achos dangos chi'r gwahaniaeth. Achos hyd yn oed gyda'r scanlines, mae yna opsiynau o fewn hynny, felly... Just mynd nôl. Chi'n gallu cael dim scanlines, normal scanlines, a wedyn hybrid scanlines. Felly os yw'n mynd i normal scanline jyst i gweld os ni'n gallu sylwi ar y gwahaniaeth. Rydyn tybio taw scanlines, mae hwn yw'r yr peth Mae hwn yn fwy amlwg, yr un yma. A wedyn mae Mae'r hybrid hanner ffordd rhwng y ddau, ond chi'n gallu newid gyda dyfnder um, yr scanlines hefyd. So yeah, felly mae'r ma opsiynau yma gyd, ond i fi, dwi ddim, dwi ddim fel arfer yn rhoi nhw ymlaen. Dwi'n hoffi fe mor lliwgar mae'n edrych a advanced mode fan hyn wedyn. Felly, os chi wir yn hoffi mynd mewn i extra features, sprite, 54 sprite tiles. So, gyda rai o'r gemau, o'n nhw'n defnyddio nifer mwy o sprites neu oedd na weithiau oedd y gêm yn cael um, oedd y gêm yn arafu os oedd gormod o sprites ar y sgrin. Felly, 64 sprite tiles. Mae hwnna'n galluogi 64 sprite tiles fod yn actif a fod yna ddim problemau. Mode yn interlaced disable pseudo highest blend. Felly mae lot o'r pethau yma dros pen fi, ond fel arfer be dwi'n neud yw dwi'n dilyn tutorials pobl eraill arbenigwyr yn y maes yma, edrych ar beth maen nhw'n neud, chwarae gwmpas gyda fe a wedyn dwi'n sticio gyda un type. Um, Ond na, mae'n ma nis ddo, mae lot o pethau yma, so, so, byddai ni ddim yn gwastraffu amser ar, ond i pobl eraill, maen nhw'n hoffi tincro a, a edrych ar y pethau yma, a wneud y newidiadau i, i just, ie, yeah, tiwar, fel y, y mod x-ray na, pam, pam bydde ti eisiau trio chwarae gêm fel na, ond Ie, yeah, yr audio wedyn. Right, mae hwn yn rhywbeth diddorol. Mae 3D output cut, cartridge audio enable. Right, fi'n mynd i symud Felly, dwi'n mynd i symud ymlaen nawr a dangos chi'r SD to SNES, e achos ar un streams yn y gorffennol, dyma sut dwi wedi bod yn neud a gosod efo ni. Um, Dwi wedi wneud yr rediad cyflym o Home Alone a Donkey Kong Country hefyd. Oedd hwnna'n... Fi wedi wneud Donkey Kong Country cwbl o weithiau achos hoff gêm SNES e fi yw e. Ond ma... oedd hwnna'n gêm fel dwy awr a hanner a mae'n neis chwarae fe. A mae'n edrych yn hyfryd. Felly, tro yma, dwi wedi rhoi'r cartridge mewn. Dangos chi o'r cefn fyna. Os dwi'n pwyso ar run cartridge, wedyn chi'n gallu gweld roms i gyd, a mae'r casgliad cyfan o gemau SNES, e Um, I ddangos chi, mae modd hefyd roi gemau ROM hacks. Uh, na i just dangos i chi. Yr unig ROM hack, um, wel, mae fe'n hanner ROM hack Cymraeg, um, yw'r un Donkey Kong, achos dim ond mater o newid enw'r lefelau, ond mae'n dangos bod mae'n bosib wneud mwy am chwarae yr mods yma, nid jyst y cartridges greiddiol. Felly, credu hwn yw'r un cywir. Ie, yeah, mae'n... Mae'n... Um, Fi'n credu, i fi, naeth yr Everdrives cartridges cyrraedd cynta, achos o'n i'n redeg clybiau gemau fideo i plant a phobl ifanc, eisiau rannu'r um, yr hwyl o chwarae y gemau SNES 16-bit e a 8-bit gyda nhw, ond eisiau rhoi profiad bach fwy special, unigryw a, wel, y profiad gorau posib, a i fi, chi'n talu bach yn extra, ond, ie, yeah, chi'n talu'n ychwanegol am y profiad fwy fel y greiddiol, achos mae cario gwmpas um, teledis, wel, enfawr, CRTs, mae dwi e ddim yn helpu i'ch uh, cefn, iechyd i'ch cefn o gwbl, felly mae hwn yn opsiwn gwych. Um, So dyna ni. Ydy yn dweud Jungle y Congo. Felly pethau bach fel hyn sy'n rhoi gwen ar fy wyneb. Hwyl yn y jungle. Um, a dyna ni. Felly, i chi gweld, byddwn ni'n neud um, ras Donkey Kong Country cyn bo hir. Edrych ymlaen at hynny. achos mae aelodau eraill, mae Owain a Emrys fyny am y sialens. A na, dwi'n caru'r gêm yma, felly hapus iawn i, i chwarae unrhyw esgus i chwarae Donkey Kong Country. Ta waith, dyna ni. Uh, os dwi'n mynd nôl nawr, gwasgu fe to. Mae fe'n neud hwnna. Felly, ie, yeah, gyda'r SD to SNES, e mae rhaid i chi roi'r pwer off a wedyn roi yn ôl mlaen i mynd nôl i'r menu dwi'n credu. Ie. Yeah. Felly, ni'n mynd mas, gwasgu pwer ymlaen. A na, o ran um, creu fideos a wneud uh, afrydion fyw, mae'r set-up yma'n hyfryd achos chi'n chi cael defnyddio'r controllers greiddiol. Um, does na ddim lag o gwbl, dwi e ddim yn arafu, mae fe'n gweithio'n gret. A mae fe'n cywir i'r gwreiddiol. Mae FPGAs yn, yn dod yn rhywbeth fwy a fwy poblogaidd. Na i mynd i gêm arall poblogaidd. Um, right, Mae'r gêm yma, o'n i'n Oedd Dyfi'r gêm yma'n tyfu fyny a mae lot o pobl yn casáu e achos mae yna ambell i lefel bron amhosib sef mae yna lefel o'r enw I can't wait to be king um, a, a mae ma fe mor anodd Mae'r boc- mae'r p- cywirdeb mae rhaid i chi gael i gorffen e yn anheg. Um, yeah. Ond mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Ond ie, yeah, fi'n fi, deall mae'r ma, ma cynnyrch yma yn rhywbeth eitha niche a mae rhaid i chi wir caru'r hen consoles yma i eisiau chwarae nhw ar eich teledu modern a chwarae nhw fel hyn, ond yeah, dwi, dwi, dwi wir yn credu mae, mae fe'n werth e. O ran defnydd, dwi'n cael digon o ddefnydd allan o honno fe, a dwi ddim yn teimlo fod dwi'n cael fy nhwyllo o gwbl achos um, dwi'n gwybod bod yr uh, Fy, fy, fy mor gywir o ran e, efelychu'r gêm e, ti'n gwybod, achos maen nhw wedi, beth yw e, fel reverse engineering maen nhw'n gael o fe, lle maen nhw'n cymryd y greiddiol a gweithio mas sut mae fe'n gweithio ac yna gallu creu hwn. Ie, yeah, dyna ni. So da bach o Lion King. OK, felly dyna'r dyna un elfen a gyda'r hwnna, does dim angen lot arall. Ond beth sydd yn arbennig gyda'r um, Super NT yw mae modd hefyd yn un o'r fideos arall nes i ddangos i chi yr Everdrive GB. Felly oedd dyfu hwnna hefyd cyn prynu hwn, a o'n i... nes i llwyddo i pigo fyny Super Game Boy. Felly, os chi'n edrych trwy ein sianel YouTube neu sianel Twitch falle yn y gorffennol, chi wedi gweld, wnaethon ni cyfres cyfan o rom hack Gymraeg Pokemon Coch. Wel, y ffordd o- o- y reswm nes i w- odd e'n gwych a ma' mor cyfforddus i i neud y streamau hirfaith yna yw y ffaith bod 'dy fi'r set up felly fi'n rhoi'r Everdrive GB mewn i'r Super Gameboy dyna ni neu'n siŵr ma' hwn yn eitha hen t'wod ma' hwn yn r- yym ma' Super Gameboy yma, ges i o CEX am, oedd e fy 20 punt neu rhywbeth oedd e, ond just gallu gweld hwn nawr. Felly, dwi'n rhoi e... Rhaid bod yn ofalus achos mae yna bach o... Um, Neud yn siŵr bod e'n dyn wrth i chi gythio fe mewn. Dyma fe wedi y cartridge, y Super Game Boy. So felly mae gyda ni y Super Game Boy gyda'r Everdrive GB cartridge mewn. Um, gyda holl casgliad gemau Game Boy a Game Boy Colour ac hefyd y ROM hacks chi'n gallu rhoi a chwnegu i'r casgliad yna hefyd. Right. Felly, fel o'n i'n dweud o'r blaen, ti'n cofio yn y settings oedd e'n dweud enable cartridge sound. Wel, gyda'r Super Game Boy a'r Everdrive GB, mae hwnna'n fel yn cartridge ychwanegol, felly ti'n mynd i audio, cartridge audio enable, dyna ni. Mae mas a Run cartridge achos mae'r Super Game Boy yn gweithio fel cartridge gyda'r Everdrive GB tu fewn iddo fe. A chi'n gallu weld fanna. O, so dwi'n gwybod nawr mae'r Everdrive GB oedd wedi pigo fyny i'r Super Game Boy na i just neud yn siŵr bod, um, bod e ddim yn um, bod yna ddim llwch na dim byd a bod y, yr contacts i gyd yn glân. Na trio rhoi hon yn ôl mewn nawr. Mae hwnna'n gallu digwydd o bryd i gilydd. Ys gobeithio. Dwi'n gwasgu hyn nawr. Wee! Dyna ni, Super Game Boy. Mae'n dangos hwn, a mae Everdrive GB nawr yn dangos i hwnna hefyd. Os dwi'n mynd i Pokemon, a fi lawr i jyst dangos i chi, achos o'n i'n dangos yn y fideo yn cymharu'r uh, GB Boy Color a'r Game Boy Color, um, yr Everdrive GB yma, ond os dwi'n agor yr un, um, yr un game, felly mae dyn ni O, dyna ni, achos nes i ail ddechrau, mae rhaid fi cofio i roi'r settings y uh, cartridge hefyd. Felly, dyna ni. Beth, beth bydde Pokemon heb sain, ei? Eh? Felly, felly clywed hynny. So, gyda'r Super Game Boy, un nodwedd o hynny, mae fe'n rhoi fel yr borders yma, sydd ddim ar y gêm greiddiol, os ydych chi'n chwarae fe gyda'r Game Boy. So mae hwnna'n uh, rhywbeth eitha neis hefyd. Yes, so just uh, dechrau fe. O, dyma'r gêm nes i um, gorffen, wel, gorffen e o ran cael y bythydanau i gyd. Sa'n wedi casglu'r Pokemon i gyd. Gweld pa, pa tîm sydd wedi fi fan hyn. Um, Mew, Dinosaur, Gyarados, Mewtwo, Artiguno. Ie, yeah, felly... Um, just dweud mae Stephen Rule, sef y doctor Cymraeg, fe wnaeth gwaith, cyfieithu y gêm yma, a ysbrydoli fi i, i trio wneud fwy o cyfieithiadau o lleoleiddio gêmau fideo, achos oedd chwarae'r gêm yma yn anhygol. Dyma fy ffrind gorau Polly Rath. Esblygodd o Polly Whirl wrth ddefnyddio'r ddyfrgareg. Mae ma, ma just... Woo! I fi, to beth. Anyway, felly Mae hwnna'n rhywbeth eitha neis. Na i just... Os ni'n neud reset fyna. So unwaith chi'n rhoi cartridge mewn, os chi'n rhoi, rhoi reset, mae fe just yn resetio beth bynnag sydd, ti fe, sydd yn y slot. Ond os, os chi eisiau mynd nôl i'r menu cychwynnol, mae rhaid chi gwasgu fe off a wedyn troi yn e ôl mlaen. Felly, ie, yeah, just, just eisiau dangos ti hwnna. Felly, os chi'n meddwl am y ddoi peth yna, y ffordd gorau o chwarae uh, Game Boy Colour a wneud ffrydion fyw unrhyw game Game Boy Colour A dy- a gallu defnyddio'r Super Nintendo y y controller Super Nintendo yym er mwyn chwarae'r gêm bydden ni'n dweud dyma'r ffordd i fynd ond t'od dwi dwi yn dwi'n deall ma'r Everdrive cartridges a'r unrhyw beth unrhyw cynnyrch gan analog yn ddrud chi yn talu lot ond chi'n cael nôl llawer os chi yn cael ddefnydd a chi wir yn joio gemau retro ac yr SNES e a'r Game Boy. Felly, na, bendant. Dwi, dwi am... Um, Dy'n ni'n gwneud ambell i rediad cyflym o'r gemau, um, Game Boy a SNES, e felly dwi'n credu mae'n amser i mynd nôl i wneud fwy o hynny yn yr awr retro a gobeithio gewch chi weld lot fwy o gemau hynny cyn bo hir. Felly, dyna ni am heddiw. Diolch am wylio, a gan ni gwybod beth yw eich hoff gêm Game Boy byddech chi hoffi chwarae gyda'r set-up yma? Um, yfer Pokemons neu oes na gêm eich plentyndod falle. Oedd dy fi cwpl, um, oedd Jungle Book yn un o'n i byth yn gallu neud, uh, DuckTales, ond ers, ie, yeah, fi wedi llwyddo i gorffen rhan fwyaf o'n nhw, ond mae'r, um, ma, oedd catalog diddorol o gemau Game Boy, felly, iawn.